מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף צדיק ט עמוד א'. לאמיר לייענען דף צדיק ח עמוד ב' אונטן ביי די משנה. די משנה זאגט אונז אזוי, חמש נשים שנות אבי ולידותיהן, איך האב דא פינף פרויען וואס זייערע קינדער זענען געווארן אויסגעמישט. און לאמיר דא קלאר מאכן דעם פאל. איך האב דא געהאט פינף פרויען וואס יעדע פון די פרויען איז זוכה געווען צו א קינד. פינף פארשידענע פרויען בכלל נישט קיין משפחה איינע צום צווייטן, יעדע האט חתונה געהאט צו עפעס א פרעמדע מאן, און יעדע איינע האט זוכה געווען צו א קינד, די ערשטע פרוי האט זי גערופן די קינדער ראובן, די צווייטע שמעון, לוי, יהודה, יששכר, אבער נאכאמאל בכלל נישט קיין משפחה, פינף פארשידענע משפחות. יעצט וואס איז למעשה געשען, יעדע פון די פארן זיי האבן זוכה געווען צו נאך א קינד, נאר וויבאלד מען האט זיך באהאלטן עפעס אויף א געוויסע פלאץ, און זיי האבן אלע געהאט געבוירן אויף איין פלאץ, זענען די קינדער געווארן אויסגעמישט, און אויף איינמאל האב איך יעצט נאכאמאל פינף קינדער פאר זיך, און איך בין נישט זיכער פונקטליך ווער איז די מאמע פון יעדעם קינד. אין אנדערע ווערטער, איך ווייס אז יעדער האט געהאט א קינד, און פון דעם ס'איז קלאר ערגעץ קומט אן יעדע קינד צו איינע פון די פינף מאמעס, וועלכע קינד אבער באלאנגט צו וועלכע מאמע ווייס איך נישט. אין אנדערע ווערטער, יעדע פרוי האט צוויי סעטס פון קינדער. איין קינד וואס זי ווייסט קלאר, יא, דאס איז מיינס א קינד, ראובן איז מיינס א קינד, ניין, שמעון איז מיינס א קינד, דער זאגט לייבי איז מיינס א קינד, יהודה, יששכר, יעדע איינער ווייסט פונקטליך, דאס איז מיינס א קינד. שפעטער האב איך נאכאמאל פינף יונגעלעך, וואס איך ווייס נישט ווער די מאמע איז, און יעדע איינער האט א קלער, קען זיין ער איז מיין זון, קען זיין דאס איז מיין זון, איך ווייס נישט פונקטליך ווער מיין קינד איז. יעצט וואס איז געשען איז, הגדילי התערובות, די קינדער וואס מען ווייסט נישט פונקטליך ווער זיי זענען, ווער די מאמע פון זיי איז, נישט דער ראובן שמעון, די אנדערע קינדער וואס איך ווייס נישט פונקטליך ווער זיי זענען, זיי זענען גרויס געווארן, ונשאו נשים, יעדע איינע פון זיי האט חתונה געהאט. קיינער פון זיי האט נישט זוכה געווען צו קינדער, און מאי סי, זיי זענען אלע געשטארבן. און אויף איינמאל האב איך דא פינף פרויען וואס זענען פאר מיך, וואס יעדע פון די פרויען האבן באלאנגט צו איינע פון די חברה, און איך דארף גיין מאכן יבום מיט זיי. די פראבלעם איז נאר ווער גייט דא זיין וואס קען זאגן אה איך גיי מאכן יבום מיט דער פרוי. מיר ווייסן דאך די מצוה פון יבום איז, די שוואגער זאל יעצט גיין נעמען די שוועגערין און ער גייט מאכן מיט זי יבום, ער גייט זי בועל זיין, ער גייט מקיים זיין די מצוה פון יבום. וויל ער נישט מאכן יבום, עטער מאכן חליצה. אבער דאס קען נאר טון דער וואס איז דער עקשן שוואגער. איז לאמיר זאגן ראובן רופט זיך אן און ער זאגט איך וויל מקיים זיין די מצוה פון יבום. נו, פאר זיך האט ער פינף פרויען, ווי ווייסט ער וועלכע פרוי איז זיינס א שוועגערין? די זעלבע זאך מיט שמעון, קיינער קען נישט קלאר זאגן, דאס איז מיין שוועגערין, ווייל איך ווייס פונקטליך ווער דער מאן איז געווען, אבער איך ווייס נישט ווער דער מאמע איז געווען, איך ווייס נישט ווער איז געווען מיין ברודער. און יעצט האב איך דא א פראבלעם, ווי אזוי גיי איך זיך באהאנדלן מיט אזא סארט פאל? און אויף דעם זאגט מיר די משנה די עצה גייט אזוי, ארבעה חלצין לאחת ואחד מייבם עושה, די עצה איז לאמיר מאכן אזוי, פיר מאל גייט מען דא געבן חליצה, איינער גייט מאכן יבום, און לאמיר דאס אנקוקן מיטן בילד, איך נעם דא נאר ראובן, איך נעם שמעון, איך נעם לוי און איך נעם יהודה, און איך זאג פאר די פיר חברה, לאמיר נעמען יעצט איינע פון די פרויען, לאמיר זי אנכאפן, און יעדער פון ענק פיר גייט געבן חליצה צו די פרוי, און לאמיר מאכן א חשבון. ממה נפשך, אויב ביסטו די ריכטיגע, דו ביסט טאקע די שוואגער פון דער פרוי, און מיט דעם וואס דו געסט איר דא חליצה איז זי טאקע מסודר, קען איצט זי חתונה האבן לשיק, נו, מצוות יבם האסטו טאקע נישט מקיים געווען, אבער כאטשיג האסטו געמאכט חליצה מיט זי, און זי איז יעצט מסודר. אויב ביסטו אבער נישט איר שוואגער, פארוואס? ווייל איר מאן איז נישט געווען דיינס א ברודער, קומט אויס די חליצה וואס דו האסט געמאכט מיט זי, דאס איז גארנישט ווערט. גיי איך יעצט צום פיפטן ברודער, איך גיי צו יהודה, און פאר אים זאג איך, נאכדעם וואס די אלע פיר, זיי האבן שוין געמאכט חליצה, און אויב זיי זענען טאקע געווען די ריכטיגע, איז זי תם א פרוי וואס קען אונז חתונה האבן לשיג, און אויב זיי האבן גארנישט געטון, איז זי דאך דיינס א שוועגערין, קענסטו יעצט מקיים זיין די מצוה. פאר דעם אפער איך דיר יעצט, דיר פיפטער ברודער, דיר נעם די פרוי, דו קענסט מאכן מיט זי יבום, נאך דעם וואס דו האסט געמאכט מיט זי יבום איז ממה נפשך, אויב זי איז טאקע דיין שוועגערין, איז די וואס האבן יעצט געמאכט מיט זי חליצה, די חליצה גארנישט געווען, און דו ביסט יעצט מקיים די מצוה פון יבום. אויב למעשה דו ביסט טאקע נישט די ריכטיגע שוואגער, און דו נעמסט יעצט א פרוי, אבער היות זי האט שוין באקומען איר חליצה, קומט דאך אויס אז דו נעמסט יעצט סתם א פרוי וואס זי האט באקומען איר חליצה, וואס זי איז יעצט מתירת לשוק, און דו גייסט חתונה האבן מיט זי. און פאר דעם ממה נפשך אדער ביסטו מקיים די מצוה אדער סתם מאכסטו א חסד מיט א פרוי די נעמסט זי אריין און דאס איז יעצט די עצה ווי איך קען דאס טון און דאס טו איך נישט נאר מיט די ערשטע די מינוט וואס איך האב יעצט מסדר געווען די ערשטע גיי איך צו די נעקסטע און מען טוט איבער נאכאמאל די זעלבע שפיל היו שלשה חולצין דער וואס האט שוין איינמאל געמאכט יבום אים זאג איך דו זייט די נעקסטע קאנדידאט און דו זאלסט יעצט זיין איינער וואס גייט געבן חליצה צוזאמען מיט נאך דריי ברודערס ענק פיר גייען נאכאמאל מאכן דא חליצה מיט דער פרוי. יעצט קום איך צום צווייטן ברודער זאג צו, קע קע ה, א' איהר זיי האבן נישט געמאכט חליצה, יעצט קענסטו זיין א קאנדידאט וואס דו קענסט מאכן יבם, און ממה נפשך, אויב ס'איז טאקע דיין שוועגערין, מה טוב ומה נעים ביסטו זוכה געווען צו מאכן די מצוה, אויב ס'איז אבער נישט דיין שוועגערין, נו, האסטו גענומען א פרעמדע פאון, די האסט חתונה געהאט מיט זי. און אזוי גיי איך אדורך פאר יעדעם איינעם. פיר פון זיי גייען געבן חליצה, און איינער מאכט פון זיי יבום. די נעקסטע שוועסטער די זעלבע זאך, פיר פון זיי גייען מאכן חליצה, און איינער גייט מאכן יבום. ביז איך קום אן צו די פיפטע, דארט מאך איך נאכאמאל די זעלבע זאך, פיר גייען דא מאכן חליצה, און איינער גייט מאכן יבום. און די אמת איז, ווי רש י ברענגט שוין ארויס, אז באמת וואלט איך געקענט האבן אז אייביג די זעלבע פיר מאכן אייביג חליצה, און די איינער וואס מאכט יבום מאכט איבער און איבער און איבער באמת צו אלע פארן יבום. נאר כ'וויל אבער יעדער איינעם געבן די טשאנס אז קען זיין די האסט קענען מקיים זיין די מצוה פון יבום, פארדעם זאג איך די וואס די האסט שוין געמאכט יבום, די גיי צו ענדערש צו מיין חליצה כדי די צווייטע זאל קענען מאכן די מצוה פון יבום. און פארדעם קומט אויס ווען איך גיי צו די נעקסטע שלב אז הי' שלא שחלצה לאחז ואחד מיבום, און אזוי גיי איך אדורך אלע פינף פון זיי, אדער בעסער געזאגט יא אלע פינף פון זיי גיי איך אדורך דעם זעלבן פראסעס פיר מאכן חליצה און איינער גייט יעצט מאכן יבום, נמצי קומט אויס אז א בור חליצות ויבום, אז פאר יעדע איינער זיע באקומען פיר חליצות און איין יבום לכל אחת ואחת, יעדע איינע פון זיי דאס באקומען פיר מאל חליצה מיט איין מאל יבום, און מיט דעם זענען די פרויען יעצט מסודר. און די גמרא לייגט צו יעצט, ודווקא מחלץ והודאה יבימה, אזוי האבן טשאק ארויסגעשמועסט אין די משנה, די סדר מוז זיין אז ערשט הייב איך אן מיט די חליצה, און שפעטער גיי איך אריבער צו די יבום, אבל יבימה ברישא לא, אבער גיין מאכן, ווייסט וואס לאמיר אנהייבן מיט יבום, און שפעטער די לעצטע פיר זיי גייען מאכן חליצה, דאס ארבעט אוודאי נישט, פארוואס די קאפוגא ביבמה לשיק, לאמיר עס אנקוקן. לאמיר זאגן מען הייבט אן מיט די סדר, איך גיי מאכן יבם מיט די ערשטע. דאס הייסט די ערשטע הייבט אן איך גיי מאכן יבם. שפעטער גייען קומען אלע אנדערע און זיי גייען מאכן חליצה. די פראבלעם איז אז אויב ס'איז טאקע זיינס, נו, מה טוב ומה נעים, ביסטו פונקט גוט צוגעטראפן, דו ביסט מקיים די מצוה פון יבם, און עטס אלע וואס קומט שפעטער און ענק פיר גייען מאכן דא חליצה, א וועיסט אוו טיים. וואס איז אבער אויב ס'איז נישט זיין שוועגערין? וואס איז אויב דער וואס האט דא צוגעכאפט איז נישט א פרוי וואס ער דארף נעמען צו יבום? איז וואס ער מאכט דא יבום איז באמת וואס ער טוט איז יבום לשיק, ער נעמט א פרוי וואס זי דארף האבן יבום און ער גייט חתונה האבן אלס פרעמדע מאן איז דאס א איסור פון יבום לשיק, און פאר דעם זאגט מיר די גמרא די סדר ווי די מיזט עס מאכן, ערשט זענען אלע פיר געבן חליצה און ממה נפשך האט איינער צוגעטראפן איז יעצט מסודר, און יעצט קומט די פיפטע ער גייט מאכן יבום. ממה נפשך, אז זי איז שוין מסודר, נו, נעמט א פרעמדע פרוי, און אויב איז דאס טאקע זיינס א שוועגערין, איז ער דאך דעם זוכה און מקיים די מצוה פון יבום. אויף דעם קלערט די גמרא, מאי הי' ושלושה חולצין לאיכא, די משנה האט דאך צוגעלייגט אז כאילו נאכדעם וואס דער ערשטער האט שוין געמאכט, איז הי' ושלושה חולצין לאחת. דער וואס האט יעצט געמאכט יבום זאל נישט גיין נאכאמאל איבערמאכן יבום, נאר ער גייט מאכן חליצה מיט נאך דריי אנדערע, און שפעטער א אנדערער איז זוכה צו גיין מאכן יבום. אויף דעם זאגט מח א למז בזן דלא תימא ליה מיני חד לקילי ווען מ'האט עס אויסגעשמועסט אין די משנה, זאג נישט פאר איינעם, אה, דו וועסט מאכן יבום, ווייסט וואס, דו זיי דער וואס אייביג און יעדן פאל דו האסט מאכן יבום, נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, פינף מאל האסטו מאכן יבום, ווייל יעדעס מאל ממה נפשך, אויב יענער האט שוין צוגעטראפן און דו האסט סתם א פרעמדע פרוי, אויב זי איז דיינס ביסטו מקיים מצות יבום. באמת וואלט איך געקענט האבן איינער זאל מאכן די גאנצע זאך, אויף דעם זאגט ער ניין טוה נישט אזא זאך, אלא כל חד וחד מיבם חדא דילמא מסרביה ליידי דיי, דאס הייסט הגם ווען איך האב איינער וואס מאכט פינף מאל יבום, בין איך זיכער אז איינמאל טרעפט ער צו צו די מצוה, בין איך זיכער אז איינמאל פון די אלע פינף מאל וועט ער מקיים זיין מצוות יבום, נאך אלץ וויל איך יעדעם איינעם געבן די טשאנס, מצוות יבום איז דאך בעסער, און ס'קען זיין דו האסט צוטרעפן צו די ריכטיגע און ווען דו ביסט טאקע מייבם ביסטו טאקע מייבם דיין שוועגערין. וויל איך ענדערש זאגן יעדעם איינעם, דיר מאך איך איבער, דיר מאך איך איבער, יעדע איינע פון די פינף זאל גיין מאכן איבער, כדי יעדע איינער זאל האבן די טשאנס כאטשיג צו קענען מקיים זיין די מצוה פון איבער. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, תני רבנן, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אזוי, מקצתן אכין ומקצתן שאין אכין, הוא אכין חלצין ושאין אכין מייבמין. לאמיר אביסל אריינקלערן וואס זאגט מיר דא די ברייתא, און אמאל פארשטייט נישט וואס די ברייתא זאגט אונז, און פון דעם פרעגט די מרא גלייך מאי קאמר, קענסט מיר פליז מסביר זיין פון וואס דו רעדסט? איז אמר רב ספרא, קומט רב ספרא און ער זאגט קוק אהער, מען רעדט דא ווייטער אין די זעלבע פאל וואס מען האט געהאט געלערנט אין די משנה, איך האב דא פינף פארשידענע פרויען וואס יעדע פון די פרויען האט צוויי סעט פון קינדער, זי האט א זון וואס זי ווייסט פונקטליך יא דאס איז מיינס א זון, זי האט אבער א זון וואס זי ווייסט נישט פונקטליך איז דאס מיין זון, איז דער חבר מיין זון, איך האב נישט קיין אהנונג ווער פון די פינף זענען מיינע קינדער, אדער בעסער געזאגט מיינס א קינד. און יעצט, יעדער פון די פינף וואס איז געווארן אויסגעמישט, זיי האבן חתונה געהאט, די פינף אויסגעמישטע קינדער זענען אבער אלע געשטארבן, האב איך יעצט פאר מיר פינף פרויען, וואס יעדע פון די פרויען ווייס איך נישט ווער באלאנגט צו ראובן, ווער באלאנגט צו שמעון, ווער באלאנגט צו לוי, האט דא געטוישט א נאמען ווי רשי טוישט די נאמען, ווער באלאנגט צו יוסף, ווער באלאנגט צו יששכר, דאס הייסט איך בין דא אויסגעמישט איך ווייס נישט פונקטליך ווער איז דער ריכטיגע קאנדידאט דא צו גיין מאכן ייבום מיט חליצה. האב מיר געהאט א עצה, פיר זאלן גיין מאכן חליצה, און דער פיפטער קען גיין מאכן ייבום. און אויף דעם זאגט מיר אז די ברייתא ווי רב יוסף ווי רב ספרא איז מסביר, הכי קמא. מקצת אין אחין מן האב און מקצת אין אחין מן האם. מיר ווייסן דאך די כללות, כדי צו קענען מאכן יבום, דארף איך נעמען מיין ברודער'ס פרוי, און איך דארף וואוינען מיט זי. ווי איז ער זי מיין ברודער? ווייל מיר האבן איין טאטע. ווען איך זאל האבן א ברודער וואס ער איז נאר א ברודער מיינע, ווייל אונז האבן די זעלבע מאמע, איז נישט דא קיין מצות יבום. און אויף דעם זאגט יעצט רב ספרא, לאמיר דיר מסביר זיין, פון וועם רעדט די ברייתא. די ברייתא רעדט דא אין א פאל, וואס לאמיר זאגן דער יוסף רופט זיך אן און ער זאגט, אין די פאר אינעווייניג האב איך געהאט א ברודער, אבער מיר זענען נאר געווען ברודערס ווייל מיר געהאט, אונז האבן געהאט די זעלבע מאמע. און היות מיר האבן נאר געהאט די זעלבע מאמע, קומט אויס, יוסף זאגט, מיין ברודערס פרוי איז נישט קיין קאנדידאט פאר מיך צו גיין מאכן יבום. אין אנדערע ווערטער, ווען איך וואלט געוואוסט ווער מיין ברודער איז, פון דעם וואלט איך יעצט אויך געוואוסט ווער זיינע אלמנות, וואלט איך געזאגט די פרוי זי דארף בכלל נישט האבן קיין יבום, זי דארף גארנישט האבן, ווייל איך בין נישט קיין כשר'ע קאנדידאט צו גיין מאכן מיט זי יבום, ווייל איך בין נאר א ברודער געווען פון איר מאן דורך איין מאמע נישט דורכ'ן זעלבן טאטן. היות עס איז אבער דא אויסגעמישט, דארף איך אלע אינעווייניג לאזן אינעם פול, און אויף דעם זאגט מיר יצחק ספר דאס וויל מיר די ברייתא זאגן אז אחר מן העם דער יוסף חלצין ער איז נישט קיין קאנדידאט צו גיין בכלל מאכן יבום דאס הייסט אונז האבן געוואלט זאגן פיר זאלן גיין מאכן חליצה און דער פיפטער זאל יעצט גיין מאכן יבום און פארוואס קען ער מאכן יבום פאר ממה נפשך אויב ס'איז טאקע זיין שוועגערין נו איז ער מקיים מצוות יבום אויב נישט נעמט ער סתם א פרעמדע פרוי און מאכט מיט זי א חסד אבער יעצט ווען איך האב דא איינער וואס איך קען נישט מאכן מיט זיבן ווייל איך טאר נישט איז חייב וכיסס איז טאקע מיין ברודער'ס פרוי אבער מיר זענען נאר ברודער'ס דורך איין מאמע קומט דאך אויס אז דער יוסף זאגט איים סארי איך בין נישט קיין קאנדידאט איך קען נישט נעמען ווייל אויב כאפ איך טאקע אן די ריכטיגע און איך נעם טאקע מיין ברודער'ס פרוי בין איך עובר אויף חייב וכיסס און פארדעם זאגט מיר די ברייתא געב אכטונג, ווען ס'איז דא איין קאנדידאט וואס ער קען נישט מאכן מיט איין פאר יעבעם, קען ער מיט קיינעם נישט מאכן קיין קיין יעבעם. און פאר דעם, ער העט זיין דא און יעדעס מאל העט ער געבן איך קען נאר מאכן חליצה, חליצה, חליצה, חליצה, צו אלע פינעף גייט ער געבן חליצה. יעבעם קען ער קיינמאל נישט טון. מה שאין כן ואכן מינו אאוו, די אנדערע וואס זיי זאגן מיר זענען אקעי, מיר יאבן און זיי זענען אקעי, זיי קענען ווייטער גיין מיט יעבעם, ווייל ממה נפשך, אויב כאפן זיי אן זייער ריכטיגע. זענען זיי מקיים מצוות יבום, און אויב כאפן אן א פאלשע האבן זיי גענומען עפעס א פאון און געמאכט עפעס א חסד מיט יענעם, און פארדעם, הגם דאס איז טאקע דא איינגעמישט, אבער אדער איז עס א פרעמדע פארפעם, נו, נישט געפערליך, ווייל עס איז שוין באקומען חליצות פונעם ריכטיגן, אדער טרעפט ער זיין אייגענעם און זיין אייגענעם עגא. און פארדעם, דאס איז דער חידוש וואס די ברייתא זאגט מיר, געב אכטונג ווען עס איז דא דא איינער וואס קען עס נישט טון, איז ער אסור פאר יעדעם איינעם און קיין יבום קען ער קיינמאל נישט טון. און פאר דעם זאגט מען די זעלבע זאך איז אויך מקצתן כהנם און מקצתן שאינם כהנם. ווען אונז האבן דא די פינף ברידערס ראובן, שמעון, לוי, אונז האבן דא די אלע פינף ברידערס, נאר איינער פון זיי איז א כהן. אז לאמיר נאכאמאל אנכאפן, זיי צווישן זיך זענען נישט קיין ברידערס, דאס הייסט יעדער זאגט מיין ברידער איז דאך געשטארבן פאר דעם וועל איך יעצט מקיים זיין די מצוה, אבער איינער פון זיי זאגט איימסארי איך בין א לוי, יעצט דאכט איך בין א כהן, יעצט האב איך א פראבלעם, פארוואס? ווייל וויבאלד יעדעס מאל געט דאך פיר געבן חליצה און שפעטער גייט איינער געבן יבום, און אונז האבן געזאגט ממה נפשך, אויב כאפסטו אן די ריכטיגע האסט מקיים געווען מצות יבום, און אויב כאפסטו אן די פאלשע האסט גענומען א פרעמדע פרוי, אבער זאגט דער כהן איך קען נישט אנכאפן א פרעמדע פרוי, הגם זי איז שוין באקומען איר חליצה, ווייל א כהן קען נישט נעמען קיין חליצה, ס'איז אסור מדרבנן, און אויב איז עס טאבאטע דא א מענטש וואס ער קען נישט מאכן יבום, און היות זי קען נישט מאכן איבעם ווערט יעצט אויסגעשפילט פאר קיינעם נישט סאו די פאר יעצט לעולם ועד אין די פאל עסט די אייביג זיין וואס די קענסט זאגן איך קען נאר געבן חליצה איבעם קען איך נישט מאכן פארוואס ווייל אויב כאפ איך אן די פאלשע נעם איך טאקע א חסד אבער איך מאכן א חסד קען נישט ווייל איך בין א כהן און א כהן איז אסור צו נעמען א חליצה. און פאר דעם לאלען חז כהנים חלצין, די כהנים וועלן נאר זיין קאנדידאטן דא צו גיין מאכן חליצה, שאינם כהנים יבם, און די אנדערע וואס זענען נישט קיין כהנים, זיי אוודאי קענען ווייטער גיין מאכן יבום. אדער נעמט איר די ריכטיגע זיי מקיים מצוות יבום, אדער נעמט א פרעמדער מאכט א חסד, אייזישן א חליצה, נו, ביי ישראל נישט קיין שום פראבלעם צו נעמען א חליצה. די זעלבע זאך איז אויך זיין מקצות אין כהנים און מקצות אין אחים מנועם, וואס איז ווען צווישן די אלע פינף א חלק זענען כהנים, א חלק פון זיי זענען ברידערס נאר דורך איין מאמע, אויב אזוי קומט ארויס אז יעדע איינער זאגט איך האב א פראבלעם פאר זיך אדער ווייל איך קען נישט מאכן יבום, אדער ווייל איך קען נישט נעמען א פרעמדע, ווייל איך קען נישט נעמען קיין חליצה, איז אויב אזוי קומט ארויס אלי ואלי חולצים ולא מי יבמין, קומט ארויס אז יעדע איינער פון דא האט א פראבלעם, איז אוודאי האט יעדער נאר געבן חליצה און יבום קען קיינער נישט גיין מאכן. גייט די גמרא ווייטער און די גמרא ברענגט אונז א אינטערעסאנטע ברייתא, תני רבנן, די ברייתא זאגט אונז אזוי, יש חולת לאמו מספק, אמאל מספק דארף א מענטש מאכן חליצה מיט די אייגענע מאמע, לאחותו מספק, אמאל צו די אייגענע שוועסטער, לביתו מספק, אמאל צו די אייגענע טאכטער. די מומע'ל יעצט פארשטיין, לאמור מסופר כיצד. וויאזוי קען זיין א מענטש זאל גיין מאכן חליצה מיט די אייגענע מאמע, וויאזוי קען זיין אזא סארט פאל. און אויף דעם ברענגט די גמרא אזא סארט פאל. אמוי ואישו אחרת. ווען איך זאל דא האבן צוויי פרויען. איך האב דא א פרוי וואס הייסט רחל, איך האב דא א פרוי וואס הייסט חנה. לאמיר אנכאפן די נעמען וואס רש י ברענגט אונז. רחל זי האט חתונה געהאט צו יעקב, חנה זי האט חתונה געהאט צו ראובן. יעצט ולהן שני זכרים, דורך דעם וואס זיי האבן חתונה געהאט, יעדער האט זוכה געווען צו א קינד, רחל האט זוכה געווען צו א זון וואס הייסט יוסף, חנה האט זוכה געווען צו א זון וואס הייסט חצרון. יעצט וחזרי וילדי שני זכרים במחווה, פאר סאם סארט אוו ריזען, די רחל, די חנה זיי האבן זיך געדארפט באהאלטן ערגעץ, און דארטן אין באהעלטעניש האבן זיי געהאט א קינד, נאר די צוויי קינדער זענען געווארן אויסגעמישט, איך האב דא צוויי יונגלעך פאר מיך, איינער הייסט שמעון, איינער הייסט לייבי, איך ווייס אבער נישט ווער איז די מאמע און ווער איז די מאמע פון אים, וויבאלד דא די צוויי פרויען זענען געווען באהאלטן אין איין פלאץ, די בעיביס זענען געווארן אויסגעמישט, איז קיינער קען נישט קלאר זאגן אה דאס איז מיין מאמע, אקעי. יעצט למעשה די צוויי מענער זיי זענען געשטארבן, יעקב, ראובן, זיי ביידע זענען געשטארבן, און די מאמעס זענען מחליט מיר גייען חתונה האבן נאכאמאל. לאמיר קלאר אויסשמועסן, קיין יבום איז נישט דא, היות די מענערס האבן דאך געהאט קינדער. ס'איז דא נישט קיין שאלה פון יבום. פיין. איז מיט וועם גייען זיי חתונה האבן? איבא בנו של זי ונשא אמו של זה. קומט יעצט יוסף און ער האט חתונה מיט די מאמע פון חצרון, דאס הייסט ער נעמט די חנה, איבא בנו של זי, נשא אמו של זה. און קומט יעצט די חצרון און ער האט חתונה מיט רחל. אלעס כשר ויושר, אלעס פיין און וואויל. יעצט למעשה מעשי בלא בנים, וואס איז אבער געשעהן? די יוסף די חצרון זענען ביידע געשטארבען אן א קינדער, יעצט הגם טאקע זייערע פרויען זאלען שוין געהאט קינדער פון א פריוויעס מערידזש, אבער וויבאלד די יוסף מיט חצרון זיי אליינס האבן קיינמאל נישט געהאט קיין קינדער, מוז מען יעצט גיין מאכן יבום. איז בעז ן זוכט אויף, לאמיר ברענגען דעם ברודער פון יוסף, לאמיר ברענגען דעם ברודער פון חצרון, לאמיר די גייען מקיים זיין די מצוה פון יבום, נישט יבום, ער האט זיין כאטשיג חליצה. די פראבלעם איז נאר וואס איך טרעף דא אן איז צוויי קאנדידאטן, איך האב דא שמעון, איך האב לייבי, און איין מינוט, בערזען זאגט קוק הער, איך זוך יעצט דעם ברודער פון יוסף, זאגט שמעון יא ס'קען זיין איך בין דער ברודער פון יוסף, לייבי זאגט ס'קען זיין איך בין דער ברודער, פיין ווייסט וואס לאמיר ענק לייגן א מינוט אויפן זייט, ווייסט וואס איך זוך דעם ברודער פון חצרון, ווייטער רופט זיך אן שמעון, ס'קען זיין איך בין דער ברודער, שפעטער לייבי רופט זאגט ניין קען זיין איך בין דער ברודער וואס הייסט ווארט איך האב דא א ספק פאר יעדעם איינעם ווער איז דער ריכטיגער ברודער ווער דארף דא מקיים זיין די מצוה און פאר דעם די הלכה איז זה חולת לשתיהן גייט יעצט דער שמעון און ער גייט יעצט מאכן חליצה פאר ביידע פרויען ער מאכט יעצט חליצה מיט רחל ער גייט יעצט מאכן חליצה מיט חנה וואס איינער פון זיי איז אוודאי זיין מאמע. די זעלבע זאך האט אויך זיין וזה חורס לשטיין, די זעלבע זאך גייט יעצט מאכן לייבי, ער גייט יעצט מאכן צוויי מאל חליצה איינמאל מיט רחל און איינמאל מיט חנה, און ווייטער איינס פון זיי איז אוודאי זיין מאמע, און אויב אזוי נמצא כל אחד ואחד חולת לימא מספק, קומט אויס אז יעדער איינער היות קיינער קען נישט קלאר זאגן אז דאס איז מיינס א ברודער און פארדעם, איין מינוט, מיט מיין מאמע קען איך זעכער נישט מאכן קיין חליצה, נאר וויבאלד איך ווייס נישט ווער האט גענומען וואס, קומט אויס אז יעדער מוז מאכן צוויי מאל חליצה, און אויך דער וואס מאכט צוויי מאל חליצה מאכט באמת חליצה מיט זיין אייגענע מאמע. עס איז נאכן נאמען ס'נאר מסופק, אבער דאס טאקע די תוצאה נמצא כל אחד ואחד חולז לעמו מסופק. גייט די ברייתא ווייטער, לאחותו מסופק כיצד, ווי קען זיין די זעלבע פאל אז א מענטש דארף גיין מאכן חליצה מיט די אייגענע שוועסטער? לאמיר ברענגען נאכאמאל אזא סארט פאל. ווען איך זאל דא האבן א מאן וואס לאמיר אים רופן דא בן ציון. דער בן ציון האט צוויי מאל חתונה געהאט. האט איינמאל חתונה געהאט צו זיין פרוי ביילע, וואס דורך דעם האט ער געהאט צוויי קינדער ראובן מיט שמעון. ער האט נאכאמאל חתונה געהאט מיט א פרוי וואס הייסט ברכה, און דורך דעם האט יעצט געהאט א זון וואס הייסט לוי. יעצט למעשה, דער בן ציון איז געשטארבן, ער איז שוין מער נישט דא, קיין מצוה פון יבם איז נישט דא ווייל אוודאי די קינדער האט ער געהאט. נאר זיין ווייב ברכה, זי האט מחליט געווען, איך גיי נאכמאל חתונה האבן, האט זי חתונה געהאט צו א מאן וואס לאמיר אים רופן בנימין. נאך א קאפל האט היינט אויך חתונה געהאט, לאמיר זיי רופן ברוך, בעבאסיע זיי האבן אויך חתונה געהאט. יעצט וואס איז געשען איז, די אמוי ואישו אחרת, דא האסטו יעצט צוויי קאפעלס וואס ביידע האבן יעצט חתונה געהאט, און וואס איז, זיי זענען געגאנגען אויף עפעס א געוויסע פלאץ, שיולדי שטיין און קייוועס במחווה, יעדער פון זיי האט געהאט א מיידל, נאר די מיידלעך זענען געווארן אויסגעמישט, איך ווייס נישט ווער איז וועמענס טאכטער, איך ווייס נישט צו חנה באלאנגט צו ברכה צו חנה באלאנגט צו בתיה, איך ווייס נישט צו רחל באלאנגט צו ברכה צו זי באלאנגט צו בתיה, די מיידלעך זענען געווארן אויסגעמישט. עיבוי החיים שלא מעשהו עין ונסים, איז יעצט געקומען דא דער ראובן מיט שמעון, און זיי האבן חתונה געהאט צו די צוויי פרויען, וואס זיי זענען בכלל נישט קיין רילעישאן צו זיי, איז געזונטהייט קען זיי חתונה האבן צוזאמען. יעצט אין מעשה בלא בנים, ראובן מיט שמעון, זיי זענען יעצט געשטארבען אן א קינדער, און אויף איינמאל טרעפט זיך דא לוי, וואס ער איז דער איינציגסטער ברודער וואס לעבט, ער איז א ברודער פון איין טאטן און ער דארף איצט מקיים זיין מצוות יבום צו חליצה. סאו מען רופט אים אויף, לייבי, קענסטו גיין מאכן דא יבום? זאגט ער, איין מינוט, איך קען נישט מאכן מיט יעדעם, ווייל איינס פון זיי איז מיין שוועסטער. זאגט מען פאר לייבי, געזונטהייט, זאג מיר ווער איז דיינס א שוועסטער, און מיט זי האסטו טאקע גארנישט מאכן, נאר מיט אנדערע האסטו מאכן יבום צו חליצה. אבער אויף דעם זאגט עמ ס, איך ווייס נישט וועלכע איז וואס. און פאר דעם קומט יעצט אויס אז איך האב דא איינער וואס ער ווייסט נישט מיט וועם קען ער יא וואס קען ער נישט דא טון, און פאר דעם קומט אויס חולת לשטיין מוז יעצט מאכן חליצה מיט ביידע, נמצא חולת לאחויסה מספק, קומט אויס אז ער מאכט יעצט חליצה מספק, און הכא נמי פון איינס פון זיי קען ער נישט מאכן און דארף נישט מאכן נאר היות ער קען דאך נישט זאגן וועלכע ס'איז, אויב אזוי קומט אויס נמצא חולת לאחויסה מספק. די דריטע פאל, לביתו מספק, ווי אזוי קען זיין אז א מענטש מיט זיין אייגענע טאכטער גייט יעצט מאכן חליצה? לאמיר נאכאמאל ברענגען דעם פאל. איך האב דא דריי ברידערס, ראובן, שמעון, מיט לוי. ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי לאמיר זי רופן ברכה. אויפן זעלבן טאג האט נאכאמאל צוויי מענטשן האבן חתונה געהאט לאמיר זיי אנרופן כלב מיט בתיה. יעצט אשתו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחווה. די צוויי פרויען, די ברכה, די בתיה, זיי ביידע האבן געהאט קינדער, שטיינע קייווערס, ווי במחכ פאר אין א באהאלטענע פלאץ, די קינדער זענען געווארן אויסגעמישט, איך ווייס נישט וועלכע טאכטער באלאנגט צו וועלכע פרוי. איבאיא חיים ונסים, איר קומען שמעון מיט לייבי, און זיי האבן חתונה געהאט צו די צוויי מיידלעך. און מאיסי ולא בנים, זיי זענען אבער געשטארבן אן א קינדער. זוך איך יעצט לאמיר דא אויפטרעפן דעם ברודער, זאל ער קומען מאכן איבער צו חליצה. וועם טרעף איך? איך טרעף דעם ראובן. ראובן זאגט איים סארי, איינע פון זיי איז מיינס א טאכטער, איך ווייס נישט וועלכע, אבער איינס פון זיי איז מיין טאכטער, סאו יעבער מוראדיק קען איך נישט טון, און פאר דעם זאגט מיר די ברייתא זה חולת לביתו מספק, וזה חולת לביתו מספק, מוז ער יעצט גיין, און צו ביידע פארן, ער האט אים יעצט מוזן מאכן חליצה מספק, און פאר דעם זאגט טאקע די ברייתא, אז קומט אויס איך נעם דא מיין אייגענע טאכטער, און מיט מיין אייגענע טאכטער גיי איך יעצט מאכן חליצה. יעצט הגם דא די לשון קלאפט נישט אינגאנצן, און פאר דעם טאקע רש י האט א צווייטע מהלך, וואס באמת רש י האט עס נישט אזוי ליב, און אויפן פריערדיגע מעשה איז אויך געווען א אנדערע מהלך, און פאר דעם לאמיר בלייבן מיט דעם, אבער באמת איין רש י, וואס רש י ברענגט אונז נאך א צווייטע מהלך וויאזוי מען קען גיין מיט די גמרא. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, תניא, הוי ר' מאיר אומר, אז מען רעדט שוין פון די אלע ברייתות, לאמיר דא ברענגען נאך א ברייתא, ר' מאיר זאגט אונז אזוי, איש ואשתו, אמאל האב איך א מאן מיט א פרוי, שמולידין חמש אמהות, וואס די דזשענערעישאנס וואס קומען ארויס, זענען פינף פארשידענע סארטן, לאמיר אביסל בעסער מסביר ווי די גמרא זאגט, כיצד? זאגט ער אזוי, ישראל שלקח עבד ושפחה מן השוק, א ישראל וואס גייט זיך דא קויפן א עבד מיט א שפחה, ווילאנג ער האט זיי נאר געקויפט, דער מאן האט נאכנישט געהאט קיין מילה, די שפחה זי האט נאכנישט געהאט קיין טבילה, דאס הייסט מ'האט נאכנישט אנגעהויבן די פראסעס זיי צו מאכן צו א עבד כנעני צו א שפחה כנענית, זענען דאס סתם פשוטע גוים וואס איך האב יעצט געקויפט. יעצט, ולהן שני בנים, יעצט למעשה די צוויי גוים וואס איך האב מיך יעצט דא איינגעקויפט, זיי האבן שוין געהאט צוויי קינדער, ונתגייר אחד מהן, איינער פון די קינדער האבן זיך מגייר געווען, אויף איינמאל נמצא קומט אויס אז איך האב דא א קאפל, אחד גר, איינס איז א גר, ואחד עובד כוכבים, און דער ברודער, ער איז נאך א גוי. לאמיר ברענגען ווייטער די מעשה, ווייל אונז האבן דיר געזאגט מען קען קומען צו פֿינף סארטן פארשידענע קינדער, ווי קען איך דאס אנקומען? בעל איטבילין לשם עבדות האט יעצט גענומען דעם עבר מיט די שפחה און ער האט זיי געמאכט טאקע די עבדים, ער האט זי געמאכט צו א שפחה דורך דעם וואס דעם עבד האט אים גע'מל'עט, האט אים גע'טובל'ט, די שפחה האט זי גע'טובל'ט. און יעצט קומט אויס זיי זענען דא לשם שפחות, לשם עבדות, ונזקק היא זה לזה, זיי צוזאמען זענען געווען צוזאמען, עס איז זיי געבארען נאכמעל א קינד, הראי' כאן, האב איך דא א דריטע קינד, וואס די ערשטע צוויי האבן שוין געזאגט איינער איז געווען א גר, איינער איז געווען עובר כוכבים, און דער דריטער וואס איז יעצט צוגעקומען, ער איז א עבד. היות יעדעס מאל ווען איך האב דא א שפחה קנאנית, אירע קינדער גייען נאך זי, אוטומעטיקלי ווען די קינד ווערט געבוירן, ווערט עס געבוירן צו אן עבד. קומט אויס אז איך האב דא דריי פארשידענע, איך האב דא א גוי, איך האב דא איינער וואס האט זיך מגייר געווען, און יעצט האב איך אויך אט א עבד. מיר זענען אבער צוגעקומען צו פינף, ווי קום איך אן צו פינף? זאגט ער ווייטער, שכחה את השפחה, איז געגאנגען און האט משחרר געווען די שפחה, ווערט זי דאך יעצט א אידענע, יבוא עליה עבד, דער עבד בעיסה האט יעצט געוואוינט מיט דער אידענע, הרי כאן, זיי האבן געהאט א קינד, קומט אויס יעצט, איך האב דא געהאט א גר, מ'האט שוין פריער אויסגעשמועסט, לויב כוכבים, די קינד וואס איז נאך א גוי, ועבד, דאס קינד וואס איז געבוירן בשעת זיי נאך געווען עבדים, און ממזר, און יעצט וואס די אידישע פרוי האט נאך געוואוינט מיטן עבד, האב איך דא א ממזר. שיכור שניים, ווען די מאן יעצט, ער איז אויך געווארן פארשיקט, ער איז אויך געווארן אויס עבד, דאס הייסט ער האט זיך צום גיי געווען, ער ווערט יעצט א איד. אויב אזוי ווי עס ציען זעלער זען, און יעצט האבן זיי א כשר'ער עת חתונה געהאט, און ווייטער זיי האבן געהאט א קינד צוזאמען, הרי כאן האב איך יעצט פינף. חדא דמ ג, דו ביסט דער ערשטער וואס האט זיך מגייר געווען, ועוף גחו פון זיין ברודער וואס איז נאך געבליבן א גוי, ועבד, דאס קינד וואס איז געבוירן בשעת ווען זיי איז נאך געווען א עבד מיט א שפחה, ממזר, ווען זי איז שוין געווארן נישט טאכער אבער ער איז נאך געווען א גוי, ער איז נאך געווען א עבד, האסטו דא א ממזר, וישראל, און יעצט וואס ביידע זענען שוין בקדושה בטהרה, און יעצט האבן זיי געהאט נאכאמאל א קינד, האב איך דא ישראל, און אויב אזוי קומט אויס האב איך דא פון איין מאן און פרוי וואס איך האב דא פילע פארשידענע סארטן קינדער. פרעגט די גמרא מאי קמשמע לן, ס'איז טאקע זייער אינטערעסאנט די גאנצע ברייתא אבער וואס איז די חידוש וואס ליגט דא אינעווייניג? און אויף דעם ענטפערט די גמרא אוהב כוכבים ועבד אל בא אל בית ישראל הבלד ממזר, די חידוש דא איז אז ווען דו האסט א קדושין וואס קען נישט ווערן תופס, א קדושין וואס איז נישט תופסין, מאכט זיך א ממזר. היות כ'האב דא געהאט די עבד וואס ער איז געוואוין מיט די פרוי וואס איז נשתכחה, צווישן זיי צוויי האבן זיי געוואוינט צוזאמען אבער קידושין נישט תופס, בין איך דיר מחדש ווען קידושין נישט תופס קומט ארויס א ממזר, און פאר דעם דאס נישט דווקא אין אזא פאל ווען איך האב דא א עבד מיט א פרוי וואס איז נשתכחה, די זעלבע זאך ווען דו האסט א גוי ער גייט יעצט נעמען א אידישע פרוי, ס'ארבעט נישט צוזאמען, און פאר דעם דאס איז שוין א חידוש אז נישט דווקא ביי עריות וואס איז חייב כריסות אז נאר דאס מאכט א ממזר, נאר אפילו אין אזא פאל מאכט עס אויכעט ממזרים. ברענגט די גמרא נאך א אינטערעסאנטע ברייתא, תא ש מא, יש מוכר את אביו להגבות אמו כסיבותו, אמאל האסטו א מענטש וואס פארקויפט זיין אייגענעם טאטע כדי צו קענען גובה זיין די כסיבה פון די מאמע, כיצד? לאמיר אביסל בעסער פארשטיין פון וואס רעדט מען דא, זאגט ער אזוי, ישראל לקח עבד ושפחו מן השוק, איך האב דא א איד וואס קויפט זיך איין א עבד מיט א שפחה, דעם עבד, ער גייט אים מל'ען, ער גייט אים טובל'ען, די פרוי, ער גייט זי אריינלייגן אין מקווה, זי טובל'ט זיך, זיי ווערן יעצט געהעריגע עבד כנעני מיט א שפחה כנענית. יעצט למעשה ולהם בן, זיי צוויי האבן שוין מאל געוואוינט צוזאמען, זיי האבן געהאט א זון, וואס דער זון איז נישט געווען קיין חלק פונעם סעל, סאו דער זון איז געבליבן א געהעריגע גוי, בכלל נישט קיין שייכות צו די גאנצע סעל דא. יעצט ושיכרת ושפחה, דער איד איז געגאנגען און האט משחרר געווען די שפחה כנענית, אויף איינמאל האט ער זיך יעצט א שפחה כנענית וואס איז אויס שפחה זי איז שוין א אידענע, ער האט אן עבד וואס ער נוצט ביי זיך אינדערהיים. יעצט ווען נאכצו איז ער געגאנגען און האט חתונה געהאט צו די שפחה וואס איז שוין אויס שפחה זי איז א געהעריגע אידישע פרוי יעצט. יעצט ועמד וכסף כל נכסיו לבנו. ער איז אבער געגאנגען האט גענומען אלע זיינע נכסים אינקלודינג די עבד און האט עס אלעס איבערגעגעבן צו דעם גוי'שן זון. נישט זיינס א זון. ס'איז זיין פרוי'ס א זון, וואס זיין פרוי איז א ערליכע אידישע פרוי, אבער דער זון איז א גוי, און אלעס האט ער איבערגעגעבן יעצט צו דעם זון. יעצט למעשה איז דער ישראל ער געשטארבן, זיין פרוי, די עקס שפחה, זי זוכט איך זאל באקומען מיין קצבה. זאגט מען זי איים סארי, דיין מאן האט שוין גארנישט געהאט, אלע נכסים האט ער אוועקגעגעבן, דו ווייסט וועם צו דיין אייגענע גוי'שע זון. איז לויפט די מאמע צום גוי'שן זון, איך וויל האבן מיין קציבה. יעצט לאמיר אריינקלערן א מינוט, אין די נכסים וואס די זון האט באקומען, ליגט אויך דעם זונ'ס אייגענע טאטע די עבד, ווייל דער מניטה ישראל האט געגעבן אלע זיינע נכסים צום גוי'שן קינד, ליגט אין דעם אויך די עבד. איז יעצט די מאמע לויפט צום זון, זאגט פאר'ן זון, זון לעבן איך וויל האבן מיין קציבה. זאגט ער איין מינוט, אקעי, ווייסט וואס לאמיר מאכן אביסל קעש, לאמיר דיר עפעס צוגרייטן. נעם צו זיי מוחות אביו, גייט יעצט דער זון, פארקויפט דעם טאטן, שוין א גאנצע שאלה קען א גוי בכלל האבן א תפיסת יד אין א עבד, מיינסט נאר די מעשי ידיים, אבער על כפנים, ער דארף דאך צוקומען צו קעש יעצט, נעמט ער זיין אייגענע טאטע, פארקויפט זיין אייגענע טאטע, דער פארקויפט די מעשי ידיים פונעם אייגענעם טאטן, להגבות לאימא כסיבותא כדי צו קענען אויסצאלן די כסיבה פאר די אייגענע מאמע, און דא האסטו א פאל וואס א קינד פארקויפט דעם טאטן כדי צו אויסצאלן די כסיבה פון די מאמע. פרעגט די גמרא ווייטער מאי קמשמע לן וואס איז די חידוש דא אינעווייניג? און אויף דעם וויל די גמרא זאגן, כולא כר' מאיר הי' אז וואס דאס איז אלעס ר' מאיר, ועבדא מטלטלי, מטלטלי משעבדא לקציבא. דאס איז נישט אזוי פשוט צו א עבד איז מטלטלים צו עס הייסט ווי נכסים, און פון דעם וויל איך דיר זאגן ניין איך האלט דא טאקע ווי ר' מאיר אז א עבד איז מטלטלים, און נארמאלע מטלטלים קען איך נישט גובה זיין א חוב און באמת וואלט איך אפשר קענען זאגן איין מינוט מאמע דו קענסט נישט נעמען פון מטלטלין, און פאר דעם די עבד איז בכלל נישט משועבד צו דיר, אבער דא וויל איך דיר מחדש זיין פאר די כסבה אויף דעם איז עס יא, און דאס איז באמת שוין א גאנצע שמועס אין אנדערע גמרות, אבער וויל דיר גמור זאגן אז הגם נארמאל מטלטלין גיין איך נישט נוצן פאר חוב, אין דעם פאל פאר די כסבה דא קען איך עס יא טון, דלא כשיטת חכמים. ווי ביי סיי וואס דאס קען איך דיר זאגן אנדערש הוא כמשמע לן אז די ארטיגע קרקע דא מיר פארקערט אז די עבד איז טאקע אזוי ווי געלט אזוי ווי קרקע און אזוי ווי קרקע איז דאס טאקע משועבד פאר די כסבה און פאר דעם טאקע מוז יעצט גיין דער זון פארקויפט זיין אייגענע טאטע כדי צו קענען צוקומען צו געלט צו קענען אויסצאלן די כסבה פון די מאמע.